Uzak ýaşamaly. Siziň uzak ýaşamagyňyz üçin, oglanlar. Uzyn boýly, orta miýan oglanlar. Gyz namysy gyzyldyr, aýaň oglanlar. Eger ýeke-täk ýerde-de gabat geläýse, geçäýmäň çäginden haýaň oglanlar. Onam, seniň. Meniň uýam oglanlar. Uçar gider oglanlaryň durnasy. Uzaklara nazar aýlamakaňyz, özüňizçe oýlap görüň durmuşy öz tünegiňizden nazar saýlamakaňyz. Gün ýaşyp, tä ýassyndan daň atynça ýatyrýaňyz, ne goňşyny, ne ili Gapdalyňyzdan gyz-gelinler ötünçä lak atýaňyz. Göz gypýaňyz. Sygyryşýaňyz. Slyşşy, şunyň-la bir hili, oglanlar! uzyn moýly, gorkamaýan oglanlar. Gyz namysy mandatdyr. Aýaň oglanlar. Eger ýaman pizli nirde-de gabat gezäýse, geçäýmäň çäginden haýaň oglanlar. Olam seniň, meniň uýam oglanlar. Eger-de Biz şony haklaýbilmesek, enemiziň beren süýdi haram oglanlar, haram oglanlar. Eý doganlar, görşüňiz ýaly, geçen hepdäň bäşinji günüdi ýa annaşamyzmy şol dördünji günüdi? Altynjy. Hä, sizde şu obada ajaýyp etrabyň wekili bardyr, etrabymyzyň. Sungaty, toýy, aýdymy, sazy, zähmet çekmegi, çeken zähmetiň eşretini görmegi. Hawa. Ýok, muny ýatlamaga degişli adam, sebäbi beýle, beýle ajaýyp sesi, belki ýaz kömelegi ýaly Hudaý käwagt eçilýändir, belki şol ýaz kömelegi ýaly sowlan bolmagy mümkin. Sebäbi men Garagurbany diňläp-diňläp gan. Bilmedim. Sizem kän diňlänsiňiz welin, şeýle ajaýyp adamyň obasynda bir sany günüň içinde ikinji gezek gaýtalap konsert berýäs. Olam siziň ýaňky daýhan birleşigiň başlygynyň orunbasarynyň, obanyň medeniýet öýüniň işgärleriniň baýramçylyk şatlygynda bolmagyny,

Aýalam bir pukaraja ýigit diýýär, hatyn jul ýok ejigini galdyryp. Aýak, oglanlar-aý, bizde bir zat bolsa sizden gysganar öýdýäňizmaý? Biziň bar zadymyz iliňkä, ortalyk ak reňli goltugyny çykartdy-da meňkär alty gezek atýan pistoleti. Nädersiňiz diýip. Şu ýaňky göni duran aşpyçaklar ýöne şu diýýän. Işläý. Ýöne edil şo owadan bolsaňyz. Şu wagt çoban gijegimi ýa gündizini şony soraýjakdyk. Şol däli boldy. Men şu ýerde şu ajaýyp güne sowet goşunynyň döredigini, ol sowet goşuny bolsun, nemes goşuny bolsun, türkmen goşuny bolsun tapawudy ýok, goşun. Şol ýurdy goramak üçin döredilen goşun. Men şoň üçin öz goşunymyzam, goşunam näme şu başy telpekli, papakly oturan oglanlar, başy açyk oglanlar goşun-da bular. Bedide gyz-gelne kelsin we Läzizem tilde galýan goşun. Ony durmuş subut etdi, geçen Ors, Nemes urşunda subut etdi, Türkmen gelin-gyzlarynyň gaýratyny, zähmetini görkezdi, hawa, subut etdi. Erkek oglanlarymyzam, gyz-gelinlerimizem, hiç bir milletiň ýanynda Hudaýa şükür ýüzümiz pes däl, beýik, ajaýyp halkymyz bar. Şoň üçin men goşun güni bilen, esger güni bilen, Araňyzda belki ol ors döwri gulluk edenler bardyr. Mysal üçin meň özüm ýetmiş, ýetmiş bäşinji ýylda Gulam Alyýew bile gulluk etdim. RSFSR-iň Rossiýa Federasiýasynyň Nowosibirsk şäherinde gulluk etdim. Zwanýam boýunça seržant. Должностym boýunça starşina rota, hawa, seržant Nazarow diýlen men bolmaly köp eşidensiňiz. Gaty dogry aýdýaň bura tok şo geçenlere birligiňe baýdagy diken men nä. Ýöne soň bir neme ermeniň adyna öýtdi nä bolmasa özümiz şoňa sen bardyň a şo gezek ýa. Bu gülýemizden gelende saňa papagymam berdim a men. Goýenli kemerim bile. Sen ýöne kemerim. Biliňiz akynmanyňyza eşege şeket çekdim. Hä? Sen oň oglan däl-dä. Ähli esgerleri şu ajaýyp gün bilen, şu ajaýyp agşam bilen, ýigrimi üçünji fewral Sowet goşunynyň hem ýaragly güýçleriniň döredilgen güni bilen gutlamaga rugsat ediň,